Kien imiss lili nagħmel id-diskors fil-Malta Independence Conference. Jiena ma ktibtx id-diskors tiegħi għax ridt nimprovizzah biex joħroġ iktar naturali, kif setgħu jaraw dawk li segwew dan id-diskorsi li t-television ta' Malta kienet irriproduċiet l-għada stess. Din tal-Indipendenza kienet l-ewwel okkażjoni kbira għal Malta Television, l-MTV, tagħna, li ma kinitx ilha li bdiet. Mister Secretary of State, bdejt jiena, as you have rightly said, it is up to the Maltese to decide whether they want independence and when they want independence.

economic and political chaos which might in due course drive Malta to be the Cuba of the Mediterranean. Xi wħud mill-ġurnali Ingliżi ħatfu din il-frażi Malta the Cuba of the Mediterranean. Id-Daily Herald tal-Labour Party ġabha bħala headline.

Is-siltiet li tajt mid-diskorsi juru x'kienet il-policy tal-ħames partiti meta bdiet il-konferenza. Juru wkoll li ma kien hemm l-ebda pjan ta' difiża għal Malta u l-ebda pjan ekonomiku. Kull ma kellna kienet il-wegħda vaga li l-Ingilterra kienet lesta tgħinna mill-aħjar li tista'. Meta Mister Sands qalilna li l-Ingilterra kellha ħafna piżijiet finanzjarji mad-dinja kollha, tahielna bl-imgħarfa biex ma nistennewx wisq. Dawn id-diskorsi juru wkoll illi, kif kont issopponejt mill-ewwel, Dottor Borg Olivier kien iried juża l-element komuni, il-platform komuni li kellu ma' Mintoff. Minħabba dan il-common front li ma kienx miftiehem imma li kien jeżisti fil-fatt, Dottor Borg Olivier f'dawk l-aħħar snin kellu t-tentazzjoni dejjem quddiemu li ma jħarrasx lil Mintoff. Iżda l-indipendenza li ried Borg Olivier ma kinitx l-istess indipendenza li ried Mintoff. Kienu mixjin lejn direzzjoni opposta. It-tnejn kienu qabdu triq li ma kienet xejn soda. F'diskussjoni li kelli meta ġejna lura Malta ma' xi nies tal-poplu, ġibtilhom paragun li ċċaralhom f'moħħhom il-pożizzjoni. Borg Olivier u Mintoff kienu qishom it-tnejn li qablu li riedu jiżżewġu u li biex jiżżewġu kellhom bżonn ta' xulxin. Imma ġralhom li kull wieħed minnhom ried jagħżel hu l-għarusa lill-ieħor. Mintoff ma riedx jiżżewweġ lis-Sinjorina Independenza li ried iżewġu Borg Olivier u Borg Olivier ma riedx jiżżewweġ lis-Sinjorina Independenza li ried iżewġu Mintoff. Mintoff iddeċieda li ma jiżżewwiġx qabel ma jkun jista' jagħżel hu l-għarusa. Borg Olivier ried jiżżewweġ minnufih. Imma mingħajr l-għajnuna tagħna tal-partiti taċ-ċentru ma setax. Aħna għednielu li dan ma kienx il-mument li jiżżewweġ. Ma kellux biex imantni l-għarusa. Żwieġ hekk kien jispiċċa ħażin. B'danakollu ma tax kas tal-parir tagħna u ppretenda minn fuq li ngħinuh jiżżewweġ. Irrifjutajna li ngħinuh għall-ġid tiegħu, tal-għarusa u tal-familja kollha tagħna. Għadnielu jistenna u jiżżewweġ meta jkun kapaċi jżomm familja. Għamiltu sew! qaluli bosta minn dawk li qabel kienu tawni tort. This is the wind of change, qalli bid-daħqa Duncan Sands. We have so many winds in Malta that we really do not want another one, wiġibtu jiena u beda jidħaq kemm jiflaħ. Malli l-korrespondenti tawna ċans, kull delegazzjoni marret fil-kamra li tawha biex tiltaqa' fiha. Jiena, x'ħin stajt dort dawra ma' Marlborough House. Marlborough House hija msemmija għall-ewwel Duke of Marlborough. Meta kont għadni tfal, waħda mill-battleships kbar li kellna fil-port tagħna kienet l-HMS Marlborough. Kelli idea vaga illi Marlborough kien ġeneral kbir Ingliż, l-ikbar ġeneral Ingliż li rebaħ dejjem il-battalji tiegħu. Meta kont niltaqa' ma' isem, kont infittxu fl-enċiklopedija u sibt illi Marlborough kien John Churchill, l-antenat ta' Churchill illi fl-1702, talli rebaħ il-vittorja ta' Blenheim, kien ġie mogħti t-titolu ta' Duke of Marlborough. F'Londra xtrajt librett fuq Marlborough House. Kien bnieha l-famuż arkitett Sir Christopher Wren, imqabbad minn Sarah, il-mara ta' John Churchill li saret id-Duchess of Marlborough. It-taraġ hu sabiħ, ħaġa li għandha din id-dar. Matul it-taraġ kollu, hemm kwadri kbar li jirrappreżentaw il-battalji kollha ta' Marlborough. Id-Dukessa held court, kif kienu jgħidu, f'din id-dar sakemm xjaħet u ġiet il-gotta u ttarrxet. John u Sarah kienu jinħabbu. Imma Duca miet fl-1723 u hi, li kienet ħafna iżgħar minnu, damet armla sal-1744. U din id-dar, ħlief li għexu fiha Edward u George meta kienu għadhom prinċpijiet ta' Wales, kienet destinata biex tkun id-dar tar-reġini Romol. Queen Adelaide, l-armla ta' William the Fourth, għexet fiha. Queen Adelaide kienet ġiet tgħix Malta għal saħħitha u bniet il-Katidral ta' Saint Paul's. Imbagħad marret tgħix fiha Queen Alexandra, l-armla ta' Edward the Seventh, li l-Maltin kienu jafuha wkoll. U fl-aħħar nett għexet fiha Queen Mary, l-armla ta' George the Fifth. Queen Mary, li niftakarha f'Malta fi tfuliti, għexet fiha sal-1953, għal sbatax-il sena sħaħ. Queen Mary kienet dilettanta kbira tal-mobbli antiki u reġgħet tat lil Marlborough House l-atmosfera tagħha ta' meta inbniet fil-bidu tas-seklu tmintax. Is-sala tal-konferenzi hi l-Estate Dining Room ta' meta Edward għex fiha bħala Prince of Wales ma' Princess Alexandra. Kien għamel sala kbira minn tlieta żgħar. Queen Elizabeth ii fl-1959 irregalat Marlborough House lill-Gvern sabiex issir Commonwealth Centre. Marlborough House għalhekk rat 274 sena ta' storja Ingliża. Għexu fiha żewġ renjanti meta kienu prinċpijiet allegri, imma l-iktar li għexu fiha huma r-romol. Il-Commonwealth, wara kollox, qisha l-armla tal-Imperu Ingliż. Mis-sala tal-konferenzi, fis-seduta ta' filgħodu, kont nieħu gost nara l-Horse Guards b'dawk l-uniformijiet splendidi tagħhom sejrin ibiddlu l-għassa ta' Buckingham Palace. Il-konferenza reġgħet iltaqgħet fit-tmintax ta' Lulju. beda jkollna sessjoni filgħodu u sessjoni filgħaxija. Jiena insistejt li jiġi nnotat illi aħna konna rridu referendum qabel ma nesprimu ruħna fuq il-Kostituzzjoni. U jekk konna nesprimu ruħna, konna nagħmluh mingħajr preġudizzju ta' din il-kondizzjoni preliminari. Bħali sostnew id-delegazzjonijiet taż-żewġ partiti l-oħra. Mister Duncan Sands l-argumenti tagħna fehemhom tajjeb tant li fir-rapport taċ-Chairman ippreżentat lill-Parlament Ingliż f'Awwissu tal-1963 hekk jgħid, The three other parties, who together polled 24 per cent of the votes, expressed the view that Malta was not ready for independence.

Il-Gvern ta' Dottor Borg Olivier ippreżenta l-abbozz tal-kostituzzjoni tiegħu tal-Indipendenza li ġiet imniżżla bħala Annex B fir-rapport uffiċjali ta' Malta Independence Conference 1963. Ippreżentat lill-Kamra tal-Komuni, London, Her Majesty's Stationery Office, Dan ir-rapport jiġbor id-diskorsi tal-ftuħ tal-konferenza u d-dokumenti li ġew ippreżentati quddiemha għal-laqgħat tagħha mis-sittax ta' Lulju sal-ewwel ta' Awwissu tal-1963. Il-Labour Party ppreżenta l-emendi tiegħu fosthom il-famużi sitt punti li kienu jolqtu l-Knisja. Fir-rapport, l-emendi, li huma numerużi, jidhru artikolu b'artikolu, ħdejn l-artikoli ta' Borg Olivier li jriedu jemendaw fuq paġni separati. Il-kostituzzjoni tal-Gvern ta' Borg Olivier kienet monarkika. Dik tal-Labour Party ta' Mintoff kienet Repubblikana. Mhux il-każ li nidħlu f'eżami dettaljat tal-101 artikoli b'inċiżjoni tagħhom tal-Kostituzzjoni tal-Gvern u inqas li nsemmu n-numru kbir ta' emendi li għamel il-Labour Party. Ħafna minn dawn l-emendi li qajmu maltempati kbar fl-1963, speċjalment fl-ambjenti Kattoliċi, saru liġi fostna fis-sebgħinijiet b'oppożizzjoni diżorganizzata u bierda. Se nitkellmu biss fuq l-iktar kwistjonijiet importanti li nqalgħu fil-konferenza. It-tliet partiti tan-nofs ippreżentajna wkoll statement, kull partit l-istatement tiegħu, li kienu però bi ftehim bejnietna kollha jaqblu kelma b'kelma. Iġibu l-ittri si, di, i fir-rapport uffiċjali. Imbagħad kull partit ippreżenta l-emmendi tiegħu. It-tliet delegazzjonijiet tat-tliet partiti konna ltqajna biex neżaminaw il-pożizzjoni. Jien sostnejt li Dottor Borg Olivier wara li jipprova jipperswadi lill-Colonial Secretary li ż-żewġ partiti kbar kienu tellgħu 41 minn 50 deputat bil-mandat elettorali favur l-indipendenza bħala indipendenza u li għalhekk dak il-punt kien diġà ġie deċiż fl-elezzjoni kien sejjer jittanta li aħna napprovaw il-Kostituzzjoni tiegħu li Mintoff ma riedx japprova. Aħna kellna nibqgħu ninsistu li jingħata lill-poplu Malti referendum li fih jivvota jridx l-indipendenza f'dak iż-żmien jew ma jridhiex. u sadanittant nimblukkaw l-approvazzjoni tal-Kostituzzjoni fuq ċerti materji essenzjali, bħal dik jekk Malta tkunx monarkika jew repubblikana, tkunx fil-Commonwealth jew le. Nimblukkaw dawk il-klawżoli, jiġifieri la ngħidu iva u lanqas le. Nirriservaw id-deċiżjoni tagħna għal wara r-referendum. B'dan il-mod konna nużaw strateġija li tħarbat l-istrateġija ta' Borċo Lovir. B'dan il-mod konna nwasslu għal kriżi tal-Konferenza li ma tkunx tista' tieħu deċiżjoni għaliex la Borċo Lovir u lanqas Mintoff ma kellhom maġġoranza ta' vot fil-Konferenza u l-Colonial Secretary jkollu jaċċetta li jagħtina referendum ġust li konna qegħdin nitolbu. Aħna konna nwiegħdu li naċċettaw lealment id-deċiżjoni tar-referendum. Mabel Strickland kienet qabdet lil Professur Owen Hood Phillips li kien awtorità kostituzzjonali. Dana qabel mal-pjan tiegħi. U Mabel aċċettat hi wkoll dan il-pjan. Pellegrini qabel magħna. Għalhekk ippreżentajna lill-Konferenza d-dikjarazzjoni tagħna, l-emendi tagħna u r-riżervi tagħna. Kif ġa għadt, it-tliet statements kienu jaqblu kelma b'kelma biex insaħħu l-forza tal-fehma tagħna. Ser inġib l-istatement tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista.

Fejn l-artikoli li skont il-pjan għad li konna naqblu magħhom ridna nimblukkaw ktibna position reserved u bdiet il-battalja fuq il-klawżoli li kienu jolqtu l-Knisja. It-tieni artikolu tal-Kostituzzjoni tal-Gvern ta' Borċo Levir kien jgħid The religion of Malta is the Roman Catholic Apostolic religion. Ma kien hemm xejn aktar.

Din l-emenda fuq ir-reliġjon u fuq il-Knisja ipproponejnieha t-tliet partiti taċ-ċentru. Ma konna qegħdin nitolbu xejn iktar għall-Knisja minn dak li kellha u li l-Ingliżi, għaqli Protestanti, ħallewha tgawdi. L-emendi ta' Mintoff għall-Artikolu 47 tal-Kostituzzjoni tan-Nazzjonalisti, li kien semma li r-reliġjon Kattolika Rumana kellha tiġi imgħallma fl-iskejjel, artikolu li qbilna miegħu l-partiti kollha, kienu dawn, one All religious denominations are equally free before the law. Two.

5. Marriages celebrated according to the canon law or where any of the contracting parties is a Catholic shall not be soluble by divorce. Il-ġlieda kbira qamet fuq l-emenda tagħna. Mintoff ikkumbattiha kemm felaħ. In-Nazzjonalisti inqas ma riduha. Bqajna niddefenduha bl-enerġija tagħna kollha, b'xi wħud mill-ġurnali Ingliżi jikkritikawna li ridna nibqgħu fil-Medju Evu. Jiena bgħadt ngħid lil Alda, kif konna ftehmna, biex tgħid lil Father Bernard jitla' jsostnina mhux ma' Mintoff imma man-Nazzjonalisti. iżda Father Bernard ma telax. Xieraq li nfakkar li Father Bernard, bħala Ġiżwita, kien jiddependi mill-ordnijiet tas-superjuri tiegħu. Duncan Sands beda juri li riedna nimmollaw. Il-Mintofjani u n-Nazzjonalisti bejniethom kienu jegħlbu l-vot tagħna.
U hawnhekk eżis semmeja jkollna nieqfu mir-rakkont tagħna llum. Ifakarkom li qed tisimgħu Rajt Malta Tinbidel ta' Herbert Ganado.
Radio 101 għadu kif waslilkom dan il-programm bil-permezz ġentili tal-familja Ganado. Pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin, Recording Engineer John Bruno.